Исәнмесез. Сез Чаллы ТВ телеканалын карыйсыз. Узган җомгада мин сезне 20 гасыр башында Оренбур шәһәрендә нәшер ителгән Вакыт газетасының тарихы һәм бу басманың дәвамчысы Яңа вакыт газетасы белән таныштырган идем.

Тел һәм тарих галимнәре, журналистлар, язучылар, укытучылар, студент-яшьләр Оренбур вакытлы матбугатының тарихы һәм бүгенгесе хакында җитди сөйләшү алып бардылар. Узган тапшыруда без сезгә конференциянең беренче көне, пленар утырыш һәм Яңа вакыт газетасының унбишьелыгына багышланган бәйрәм тантанасы хакында сөйләгән идек. Конференциянең эше икенче көнне Хөсәен Ямашев исемендәге татар китапханәсендә дәвам итте. Оренбурның бу иң өлкән һәм бердәнбер татар китапханәсе дә быел 100 еллыгын билгеләп үтәчәк. Шунысы игътибарга лаек, Хөсәен Ямашев китапханәсе ачылган елыннан бу көнгә кадәр бер тапкыр да ябылмыйча эшләп килә. Оренбурда яшәүче милләттәшләребез Татар вакытлы матбугатының бүгенге торышына, гомумән, телебезне саклау кебек мөһим мәсьәләгә битараф түгел. Конференциядә катнашып, чыгыш ясаган кешеләрнең кайберләре белән без якыннанрак таныштык. Мансур Сәгъдиев, Яңа вакыт газетасының актив хәбәрчесе. Тел галиме дә, журналист та түгел. Әмма татар теленең киләчәк язмышы борчый аны. Халкыбыз тулы канлы татар теле белән сөйләшүче татар булсын иде. Югыйсә бит бездә татар дигән бит сын бар, ә телебез башкача да булырга мөмкин. Андыйлар да күбәеп киттеләр инде. Алар читтә түгел, алар үзебезнең гаиләләребездә хәзер. Менә шул максатта, шул телебезне саклыйбы, сакларга, язма телебезне сакларга, сөйләм телебезне сакларга дип бу эшкә алынып киттем инде. Безнең яңа вакытта бик катлаулы ситуация. Анда мөхәррир белән бер э, әдәби хезмәткәрдән башка беркем дә юк. Якында ярдәм итәрдәй калган хәбәрчеләребез барысы да эш белән аралаш. Алар буш вакытларында гына мәкаләләр җибәрәләр, йә булмаса хатларны басмага әзерләүгә ярдәм итәбез.
Татар теле бетүгә бара дип зар елап кул кушырып утырмый Мансур әфәнде. Төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар белән аралашуның яңа ысулларын эзли. 2003 нче елда Татарстанда беренче татар дәүләт электрон газетасы Интертат. Ру ачылгач, анда Оренбур татарлары тормышы турында мәкаләләр яза. Үз сайтларын ачу теләге белән яна. Эзләдем, эзләндем, шунда интернетта бер совершенно случайно дибез инде, бик очраклы, үзебезнең Оренбурыбыз шундый мөмкинлекне тудырып ята икән, Орен.ру дигән сайтыбыз, Орен.ру, шуннан анда реклама булды, теләгән кешеләргә ачарга мөмкин сайт дигән. Ну, мин. Карадым эшләп, татар хәрефләре чыгалар бу сайтта. И ачып куйдым ике сайт. Аларның адреслары 3W Lira Orin Ru берсе, якташларыбыз иҗаты дип атала, ә икенчесе Orientat Orin Ru Бу сайт Безнең Оренбург татарлары дип атала. Аның материаллары күбрәк иҗтимагый, сәяси темага, татар авылларыбызның тарихлары һәм авыллардан язган хәбәрләр, яңа вакыт материалларын кулланам мин сайтларымда. Оренбурдан кайткач, бу тапшыруны әзерләгәндә, без, кызыксынып, Мансур Сәгъдиевның сайтларын ачып карадык. Якташлар иҗатына багышланган 3W Lira нокта Орен нокта Ру сайтының эчтәлеге аеруча бай. Анда Оренбур өлкәсендә яшәп иҗат иткән милләттәшләребезнең әсәрләре белән танышырга була. Иң мөһиме, бу сайтта Муса Җәлилнең моабит дәфтәрләрен тулысынча укырга мөмкин.

Аның тырышлыгы белән Россиянең төньяк башкаласында 1991 елда Татар газетасы яңадан яши башлый. Карар чыккачтын, без уже типографский газет чыгара башладык. Башта чыгардык, просто ничек халык күтәрерме, юкмы бу газетаны, как бы, ну, үзебез печатать иттек инде. Шул газетларны куйдык өстәл өстенә. Чашечка шуңа илле тиен салып калдыралар да, бу газет таралып китте. Әһә, алай булгач, унбиш мең чыгарыйк әле. Унбиш мең чыгарды газетаны. Беренче номер. Бик матур иде ул номерыбыз. Сигез битле. Сигез битле, сигез битле. Аны таралды, бик күп таралды, но күбесе таралмады. Монда спонсор дигән кеше бер килде инде, Вот мин алып барамын. Ну, ул алып бара алмады ул газетаны. Яковлев иде безнең анда губернатор, ул әйтә, все, я договорился, газета будет, будем э, финансировать, дип э, әйтеп китте. Ну, бер тиен дә бирмәделәр. Шулай иттереп, тагын үз хәлебез белән чыгара, чыгара бардык газетаны. Санкт-Петербургның яңартылган Нур газетасы 2005 елга кадәр чыга. Кызганычка каршы, хәзерге вакытта ул нәшер ителми. 50 меңгә якын татар кешесе үз ана телендә мәгълүмат укудан мәхрүм бу шәһәрдә. Оренбур газетасының язмышы шундый булмасын иде, дип тели Әлфинур ханым. Нур газеты авыр хәлдә хәзерге көндә. Чөнки безнең бинабыз да юк. Идә чыгара идем бит. Э, кайчан научный практический конференция үткәрдек без 95 яшь тулды газетага. Э, Казанда әйтәләр икән. Без һәммәбез барабыз. Редакцияләр җыйналганнар, Хаматов янында Татарский край дигән газетада. Ул әйтә, кая сез барасыз, редакциядә кунабыз, диләр икән. Ә ул мин әйттем, ди, нинди редакция, Әлфин апа өйдә бит чыгара газетаны. Аптырап калдылар, калдылар, ди.
Быел Оренбургка беренче мәртәбә Муса Җәлилнең кызы Чулпан ханым килгән. Гомеремдә бер тапкыр булса да, әтиемнең туган якларын күреп кайтасым килде.

Минем исемем Марлис Макс кызы Билц. Мин хәлим Германиядән килдем. Любектан. Мин иң яңа татар тарихы турында китап яздым. Милли аң турында.
Марлис, фәннәр докторы, фәннең җитәкчесе, рус булмаган халыклар үзгәртеп кору һәм Советлар Союзы таркалганнан соң беренче елларда дигән теманы тәкъдим иткәч, ул берничә милләт арасыннан татарларны сайлап ала һәм диссертация яза.

Марлис ханымның тиздән рус һәм немец телләрендә басылып чыгачак китабын Илдар Хановның Энергия скульптурасы рәсеме бизәячәк икән. Ә Марлизның якын дусты Эстер Маек фәнни хезмәтен безнең Чаллы шәһәре үсешенә багышлаячак. На Бережной Челни как пример социалистического города и.

Безне иң шатландырганы, Оренбур вакытлы матбугатының тарихы һәм бүгенгесе, телебезне саклау мәсьәләләренә яшьләр битараф түгел. Вакыт газетасының 100 еллыгына багышланган фәнни-практик конференциядә югары һәм махсус урта уку йортлары студентлары да катнашты. Оренбург университетының дүртенче курс студенты Ильяс Хәялин шушы темага фәнни хезмәт яза икән. Бу төбәктә яшәүче татар кызлары-егетләре үз ана телләрендә аралашырга, киләчәктә үз белгечлекләре буенча эш табарга телиләр. Аз сөйләшәләр татарча, бөтенесе урыслашып бара. Шуңа карамастан, укытучыбыз белән үзебезнең бүлегебез татарча сөйләшергә, татарча программалар кертергә тырышабыз инде. Хәзер татар газет-журналлары, күп кенә телевидениеләр, радиовещаниеләрдән татарча передачалар бик әз. Һәм шул, шуңа күрә бөтен халыкка, татар халкына ул камилләштерү өчен, аны белү өчен бик кирәк, дип уйлыйм.

Аларда менә шул өмет күренеп тора, өмет өмете бар дип уйлыйбыз газетабызның. Инде шундый тарихы булган, шундый данлыклы газета булган Оренбург җирендә, әлбәттә, татарлар үзләренең газеталарын саклап калырлар дип ышанам мин. Әлбәттә, кыенлыклар күп безнең. Менә финанс ягыннан да кыенлыклар бар, кадрлар ягыннан да кыенлыклар бар. Әмма без аларны җиңергә тырышабыз, чөнки Әгәр дә шулай алга бармасак, ул милләтебезнең көзгесе, көзгесе булмаса, аралашу чарасы булмаса, әлбәттә, татарларга ничектер яшәргә дә күңелсез булыр иде дип уйлыйм. Менә инде шушы узган конференция материаллары буенча без, әлбәттә, китап чыгарга уйлыйбыз, чөнки моны сүз белән генә калдырып булмый. Ә шул данлыклы Вакыт газетасын чыгарган Фатих Кәримиләр, Рәмиевләр турында, Риза Фәхретдинов турында бер киләчәк буыннарга да бер истәлек булып, тарихи мәгълүмат булып калыр дип уйлыйбыз. Күргәнебезчә, Оренбурда яшәүче милләттәшләребез телебезне саклауга бөтен көчләрен куялар. Моңа шик юк. Әмма алар Оренбур һәм Татарстан хөкүмәтләре тарафыннан ярдәмгә мохтаҗ.

Киләсе очрашуда сезне Оренбур каласының Хөсәения мәдрәсәсе, Кәрван сарай мәчете кебек тарихи һәйкәлләр һәм истәлекле урыннары белән танышу көтә. Алдагы җомгага кадәр!